Hormatly watandaşlar, eziz türkmenim! Bir haksyz ogura naçar aýal doganymyzyň başyna düşen pis, ýalan oýunlar, maňa bu wideony taýynlamaga itergi berdi. Men Hak üçin halkyň arasyndan çykyp ony gözledim. Emma köp zatlaryň ekranda görnüşi ýaly däldigine, süýji-süýji sözleriň arkasynda beýik ýalanlaryň durandygyna bireýýäm göz ýetirdim. Halkyň agzy bölünip. Her ýerde topar topar bolup bolgusyz zatlar bilen esasy maksatdan ünsüni bölmek üçin agyr komediýalar oýnalyp otyr. Hakykatdan uzaklaşan ýurduň içindäki ýagdaýdan bihabar adamlar akyla sygmajak pikirleri orta atyp otyrlar. Halk görgüli kimiň agzyna seretjegini, kime ynanjagyny bilmän aljyrap otyr. Käbir aktiwistler ortadan ýitdi. Käbir özüni lider hasaplan, meniň halkym diýip, döşüne urup batly-batly güllän adamlar ortada ýok. Eýsem, nämeler bolup otyr? Men aýdaýyn. Ortada beýik ýalanlar aýlanyp, pis oýunlar oýnalyp otyr ýene-de. Men Facebook sahypamda öňdebaryjylary halky aldamaň, dogry hereket ediň, halk üçin halal işläň diýip awgust aýynda ýüzlenipdim. Wagty gelip maskeler düşen wagty halkyň öňünde ýüzüňiz gyzarmasyn diýipdim. Men siziň käbiriňiziň hakyky ýüzüňizi bireýýäm gördüm. Indi esasy meselä geçeliň. Häzirki wagtda Türkmenistanda ýakynlaryna basyş edilenligi sebäpli iki gezek infarkt geçirip, häzirem hassahanada ýatan, Goşulan hereketinden kömek sorap, ýetim çaga ýaly köçä zyňylan topary tarapyndan ýüz öwrülen, diňe bir öz topary däl-de, başga toparlaryň öňdebaryjylaryna ýüz tutup, olardanam kemsidiji sözler eşiden hassalygy bilen ýeke-täk başa-baş söweşýän Türkmenistan ýagty geljek üçin janyny bermäge taýýar Režimiň derdinden çagalaryndan aýra düşen enäniň ajy hakykatyny diňläň. Eziz Türkmen halkym men şu sesim bilen sizlere seslenýän Murat Gurbanow men size ýüzlenýän Men size haýyş etdim, bir kömegiňiz degsin, kömege ýardam eli uzadyň diýdim. Men hasta, men infarkt geçirdim diýdim. Emma hiç hili maňa kömek gelmedi. Gaýtam gruppaňyzda gruppaňdaki birnäçe agzyna güýji ýetmedikler bäş ýüz dollar üçin köçä çykyp gedaýçylyk et diýdi. Gedaýçylyk et diýdi. Men bäş ýüz dollar üçin köçä çykyp gedaýçylyk etmek zorunda galmadym. Çünki men finans ýagdaýym pes boldugy üçin men prosto karz soraýyn diýip ýüz tutdum. Emma meni messengerden-de hemme ýerden engelläp zyňdyňyzlar. Men bäş ýüz dollar üçin köçä çykyp gedaýçylyk etmek zorunda galmadym, meniň düzübim hemme zadym düzendi, emma bäri turist bolup geldim dany galdym, pandemiýa çykdy, bu sebepden men galmaly boldum bärde. Men gedaýçylyk eder ýaly. Işläp ýörün, finans ýagdaýymda biraz pes, o üçin men liçeniýam üçin kömek ediňler, el uzadyňlar maňa, menem türkmen halkyňyza, menem raýatyňyza, men kime ynanjagymy bilemok artyk. TK gruppasyna-da gatnaşdym, ses iberdim, näçe seslerimi iberdim. Men bulardan pul soramadym, ýöne keselligim barada aýtdym. Muhammet düýeçige-de habar goýbertirdim. Men, diýipdir, Tekekege kömek etýän zat, diýipdir. Ýöne bir ýardam goly uzadyň diýip haýyş etdim sizlere. Türkmenimiziň agzybirligi. Özbeklerden biri kesel bolsa hemmesi agzybir bolup pul goşluşyp kömek etýärler. Ýok bizem türkmenimiz onýaly däl kim näme diýse agzyna seredip durýarlar. Kim näme diýse, agzyna seredişip durýarlar. Beýtmeňler, halky oýnamaňlar, ýalan ýola salmaňlar halky. Meniň etjek nämem şol. Ýöne dernege-de ýüz tutdum. Dokumentlerimeçe goýberdim. Hiç hili kömek gelmedi maňa. Ine, adamymyz barýa diýdi. Adamy-da gelmedi. Murat Gurbanowam adamym barýa, görýä seni diýdi. Gelmedi hiç hili kömek gelmedi maňa adamy da gelmedi hiç zat. Ýöne men özümi aldadan aldadanymmy bildim. Men indi bu zatlara hiç ynanamok dibetege-de tehekege-de dernege-de hiç birine ynanam ýok çünki ynamym gaçdy. Derine gaçdylar. Hana, gadyn-gyzlara kömek etmeli, diýdi. Gadyn-gyzlara kömek etmeli, diýdi. Hany, men-de ýatyryn. Ediň kömek, eliňizden geleni. Hemme zadym, taýym meniň, dokumentlerim. Men özel hasdanada ýatypman. Işalla, Alla ýol berse, gowulaşybam giderin men. Bir ýandan Alla, bir ýandan dohturlarym kömek eder maňa. Ýöne men şu zatlary aýtmak sorunynda galdym. Ortaga çykmaly boldum men. Hemme zada aç-açanlyk gürlemegi. Meniň kesel ýatan ýerimde kömek etmegiň deregine birgiden paýyş sözler aýtdyňyzlar maňa. Bir agzyma syçmadyňyzlar, başga zatlar diýdiňizler maňa. Hany Juma Sapara, Baýram diýen doganymyza kömek ediň indi. Agzybir boluň-a. Agzybir bolmakdan geçen, yza çekildiňizler. Yza çekildiňizler. Näme üçin kömek etmeýäňizler? Olar adamymyz dälmi? Raýatymyz dälmi? Şolar näme üçin çykyş etdi? Halkymyz üçin, Watanymyz üçin çykyş etdiler. Näme? Sizlerden indi başga nämä garaşmaly? Başga nämä garaşmaly? Meniň maşgalama azar berdi komitetler. Men näme eden? Şolaryň trambasyny ýaşadym men. Şondanam kesel men häzir. Hastanada ýatyryn, hälem düzelemok men. Ýöne düzeldim diýip gülümsiräp şeýap aýtýan, ýöne men düzelemok. Murat Gurbanow size degişli bu zatlar. Hydyrowa-da ýüz tutdum. Etseň, özüň üçin edersiň, çyksaň, özüň üçin edersiň, diýdi maňa. Şu gepleri aýtmaga utanmadymy? Muhammet düýeçi-de, Sen pylançamy? diýip, maňa nämeden bolýa? Ýöne näçe telefon etdim, Murat Kurbanow, size-de men näçe telefon etdim, telefonymy almadyňyzlar, dažy bir jogap soramadyňyzlar, jogap bermediňizler maňa. Näme bolýar, gyz, näme ýagdaýyň bar, näme durumyň bar? diýip soramagy bilmedim. Men kimim ýok, kimsesiz men bärde. Men raýatyňyz dälmi, menem bir türkmen aýal. Men şonuň üçin janymdan ötenden şu gepleri gürlemeli boldum. Dernek diýen zada hiçem ynanamok ata watan kyzyl alma dernegi seller näme diýmedigize kepin giý diýdiňizler kesel bolsaň kepin giý dany gidiber ýoluňa diýdiňizler. Meniň ynamly ynanmaly adamlarym bar başga Taňryýalkasyn, sizleriň bu gepleriňizede-de, sözüňizede-de, men şo adamlara seslensem boldy. Men DBT-ge gireninden bäri meniň öýüm komitetden aýrylan ýok. Indi Allajana şükür, indi komitetde, komitetdem barmasyny goýdy, zat edetmesini goýdy. Men ine şu näme diýip gürlegen bolsam, näme diýip nä şeýden bolsam, men hemmesini wideo edip ýutubige çykarjak. Sizleri men özüm bilýän. Meniň maňa eden kömegiňiz bir ýana, maňa paýyş sözler aýtdyňyz-a, köçäe çyk, gedaýçylyk et, kepin giý, saňa sen nä biz saňa fondumyz barmy diýdiňiz-ä. Ýok, sizler bar-a, sadaça halkyň arkasy bilen ýurda girmegiň ugrunda. Halky aldap saklamaň beýle, halky ynantyrmaň. Bu gün meniň başymda bolsa, ertir başgasynyň-da başyna geler bu hastalyk. Ertir ony-da oýnajakmy, aldajakmysla? Ine, bar, iber otyryn. Dernekden adam barýa, garaş. Myrat Gurbanow, Adamym barýa, garaş diýdiň. Hany gelen adamyňyz, hany eden kömegiňiz maňa? Zyýany ýok, mendenem geçer bu zatlar. Işallah, ölmesem düzelerin men. Düzelerin men, goşuljak adamlarym bar. Goşuljak adamlarym bar, olar bilen bile çykyş ederin. Men bundan soňra DBT-ge, THK-ge, dernege hiçem ynanamok indi. Ata Watan, Gyzyl Alma dernegi maňa kepin giý dediler, kepin. Ýazyklar bolsun sizlere. Men kepine laýyk bolamok äle. Eziz halkym, milletim, watandaşlarym, bu adamlaryň gepine ynanmaň, çünki men hemme zady öwrendim, bildim, kellemi gowy işletdim, men aýrylmak binem boldum. Men bularyň bäş ýüz dollary üçin men çykyş edemok. Men öz halkym üçin, öz Watanym üçin çykyş etdim. Geljekki nesillerimiz kör bolmasyn, körsawat bolmasyn diýip. Ýöne hiç ynanmaň, bu adamlar sizleri öňe itekleýär, yzyndan özleri barjak bolýar. Nämesine ynanýaňyzla? Men hiç ynanam ýok. Bular artyk ynamdan gaçdylar. Hiç halkyna kömek etmek. Kellesine gelenok bular. Sadaça halky oýalap saklap dur. Oba hojalyga geçdiler, ýene bir zada geçdiler. Hemmesi oýalap saklap halky oýnap otyrlar. Eziz halkym, eziz watandaşlarym. Siz hemmeniň gepine girip ynanyp ýola düşmeň. Hany halkyň öňüne düşjek adamlar nirde? Ýok. Garaja oglan türkmeni agent dediler, hemme zat diýdiler. Men şul adama haýyş etdim, meniň geplerimi ýutibige çykaryň diýdim. Men hemme gruppada ses goýberdim, ses näme etdim diýdim. Aktiwistleriň arasynda gatnaşdym diýdim, liderleriň arasynda-da gatnaşdym diýdim. Emma diýdim, meni hiç biri goldanogam diýdim, kömegem edenoklar diýdim. Şul adama. Garaja oglan türkmene haýyş etdim çykaryň wideony ýutubige diýdim. Bilsin diýdim bütin türkmenimiz diýdim özlerini aldatmasyn diýdim. Eziz halkym özüňizi oýnatmaň mundan soňra özüňize pugta boluň diňe halkymyz bilen bile bolaly halk bolup üstün çyksak onda ýeňeris onuň gepine munuň gepine Girmeň hiç bir zaman hiç bir zaman girmeň.
Bäş ýüz dollar kömek soran egindeşiňizi haýsy hereket bolsaňyzam bu dereje kemsitmäge utanaňzokmy? Hakykat çykmaz, aýan bolmaz diýip pikir etdiňizmi? Käbir sözde aktiwistleriňize berýän maddy kömegiňizi şu naçar aýala rowan görmediňizmi ýogsa? Ynsap, wyždan, adamçylyk gutardymy? Pişigiň hyndamlygynyň nirä çenlidigini eýýäm her kim gördi. Ol mert türkmeniň adyny ysnat getirmäň. Dogry boluň. Öz aýdýan sözleriňize özüňiz ynanýan bolsaňyzam men Garajoglan türkmen siziň halky meniň türkmenimi aldamagyňyza ýol bermen. Muny berk belläň. Men size hakykaty beýan etdim. Deliliňiz bar bolsa, adam ýaly jogap berersiňiz. Hiç bir raýat, bolsa-da, halk üçin ýola çykan adam ýeke taşlanmaly däldir. Unutmaň! Adam bolmak kyn däl. Ýalan pis oýun etjek bolmaň pytrarsyňyz oýlanyň.
Birnäçe agzyna güýji ýetmejikler gedaý dep zant etdim. E, men gedaý däldirin, ogul-gyzym hemme zadym ýerinde. Dursultanyň bir agzyma syçmadygy galdy başga zat diýdi. Murat Gurbanow, siz-de halk güne hereket etjek bolsaňyz hereket ediň. Bolmasa-da, yza çekiliň, halky aldamaň, öňüne düşüň. Halkymyzy şu wagtaça aldadyňyzlar, hany mitinglere gatnaşyň diýemesi mitinge hem gatnaşdy. Sadaça oglanlarymyz özüni tutdurdy, gyzlarymyz tutdurdy özüni. Beýle beýle etmeň bu halkyň näme günesi bar. Halk bile hereket ediň, halkyň öňüne düşüň. Yza çekilip durmaň. Hany Gyzyl Alma dernegi, Atavatan dernegi? Kömek etmediňiz aýal gyzlara. Hemme dokumentimi goýberdim. Gaýtam maňa kepin giý diýdiňizler. Men kepine laýyk bolamok äle, janym sagdyr. Myrat Kurbanowam meni eňgellep zyňdy. Söz berip sözünde durmady. Ata watan gyzyl alma dernegi adam goýberdi gine barýa diýdiňizler. Garaşyp ýatdym men biride sorap gelen ýok. Myrat Gurbanowam adamymyz bar senden habar tutar diýdi. Hiç biri gelmedi habar tutmady. Ýalan geplere ýalan gepleniňiziň peýdasy ýok halky oýnamaň meňki ýaly ýene başgalaryda aldylar. Bu gün meniň başymda bolsa bu hassalyk, ertir başgasynyňa-da başyna geler. Başgasyna-da beýdip aýyldajakmysylar? Hiç bir zaman türkmen agzybir bolup bilmez. Özbekler biri kesel bolsa hemmesi goşulyşyp bökýä. Biziň türkmen halkymyz gorkak, agzybir-de däl. Ýalanlara ynanyp ýör.